بجلی وی تھواری اتھاں مل دی ہے۔ ہر چیز مل دی ہے دوستو۔ تھوارے بال ہک لمیٹڈ ایریے دے وچ رہ سکدن۔ ہک چار دیواری دے اندر رہ سکدن۔ اونکھ سندھ دے وچ اونکھ دے وچ رہ کے انہاں پروان چڑھنا ہے۔ اور اس توں بعد انہاں دے مسائل ڈینہہ ڈینہہ ودھدے پئے ہن۔ اس مہنگائی دے دور دے وچ تساں خدا دا شکر ادا کرو کہ تساں دیہاتاں دے وچ رہندے ہو۔ دوستو دیہاتی بندہ اگر۔ زمیندار ہے اگر اوندی پنج ایکڑ زمین ہے تاں اوکوں بہوں سارے کم از کم ایسیاں چیزاں جیڑھیاں کہ شہر دے وچ نایاب ہن یا انہاں کوں نئیں مل سگدیاں دوستو او اپنڑیاں گھر اچ پیدا کر سگدے دوستو بسنگ تہاڈی کہ پنج کلے زمین ہے تساں ہک گاں رکھ گھنو ہک منجھ رکھ گھنو اگر تساں منجھ گاں دی پھریند نوے رکھدے کم از کم ڈو بکریاں رکھ گھنو، چار بھیڈاں رکھ گھنو، انہاں کوں پالنا اس دور دے وچ کوئی مشکل کم نئیں۔ دوستو کم از کم تہاڈا کھیر گھر دا ہے، تہاڈی چھاہ گھر دی ہے، تہاڈی ڈئی گھر دی ہے دوستو اس دے نال نال تساں علاقے دے وچ اپنے پنج کلاں دے وچ اپنیاں سبزیاں کاشت کر کے اتھوں بہترین فریش سبزی جیڑھی کہ سپریاں توں پاک ہے ہر چیز توں پاک ہے تساں اوکوں کر سگدے ہو۔ دوستو بیا کجھ نہیں تساں اپنا رایا سرمی یا کنولا کاشت کر کے تساں اوندی گھانی کڈھا کے اوندا جیڑا تیل ہے اوکوں پکا کے دوستو اوکوں ایز اے کوکنگ آئل تساں یوز کر سکدے ہو دوستو تساں خدا دا شکر ادا کرو کہ ساڈے کول اگر بجلی کوئی نہیں ہوندی دیہات تے اساں درختاں دے سائے تلے لگے ہویندے دوستو اتھاں بہ کے اساں گرمی دی شدت توں بچ ویندے ہیں یا بور تے دھاون لگے ہویندے ٹیوب ویل تے دھاوݨ لڳے ہیں ویندے موٹراں تے دھاوݨ لڳے ہیں ویندے یا نلکے دے اگوں ٻہہ ویندے ہیں کم از کم اللہ پاک نے سارے تھل دوتے سارے اتحاد دوتے اے چیزاں سارے واسطے ایک نعمت توں گھٹ نئیں دوستو تساں کہیں شہر دار آدمی کول پچھو کہ جیڑھے ویلے ڈوپارھاں دے ٹائم بجلی نہ نئیں ہوندی تے اوں ویلے کیا حالات ہوندن شہر دے وچ کہ اوں ویلے نہ کوئی درخت ہوندا ہے نہ کوئی سایہ ہوندا ہے نہ بجلی ہوندی ہے دوستو اور او لوگ بڑے مایوس ہوندن اور او خواہش کریندے پئے ہوندن کہ کاش ساڈا کوئی دیہات دے وچ دوست ہووے اساں اوندے کنے ونج کے چلو اے ڈو پرا اڈاہیں گزار آؤں آ دوستو دوستو اللہ پاک دیاں نعمتاں دے وچوں دیہات اچ راونڑاں وی ہک بہت بڑی نعمت اے اوندے وچ پلس پوائنٹ وی ہن مائنس پوائنٹ وی ہن دوستو جیڑھے بال شہری زندگی گزریندن او زیادہ سکھدن ساڈے دیہاتی بالاں دی نسبت اے انہاں دا پلس پوائنٹ اے انہاں کوں اچھے سکول مل ویندن اچھے کالجز مل ویندن اچھی یونیورسٹیز مل ویندین جیڑھے کہ ساڈے دیہاتی ٻالاں واسطے کوئی اتنا ایزی ٹاسک نئیں کم از کم انہاں کوں اے چیزاں سوکھیاں نئیں ملدیاں ایویں آلی کار جیویں آلی کار دیہات تے شہر دے وچ رہائش دا فرق اے ایویں آلی کار ٻالاں دی تعلیم و تربیت شہر دے وچ تھوڑی بہتر تھیندی اے دیہات دی کمپیریٹیولی گھٹ تھیندی اے دوستو اے ہئی چھوٹا جڈا کمپیریزن دیہات دی زندگی دا تے شہر دی زندگی دا۔ اللہ پاک تہاکوں خوش رکھے اللہ پاک تہاڈے رزق اچ وسعت عطا فرماوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔